Mela girls fil-lesson tal-lum ħanibdew it-topic reactions in air fuq page 103 tal-booklet. Ok, mela please ommu qudiemkom miftuħ fuq din il-paġna. X'ħan kunu qed nagħmlu? Mela basically ħa naraw two main reactions li jiġru fl-arja. Dan it-topic ħanaqsmu part 1 fuq combustion u part 2 fuq rusting. Fl-ewwel video ħa jkun hemm fuq combustion biss. Ħa naraw is-signs li jgħinuna niddeċiedu li r-reaction hija combustion, basically qed nitkellem fuq affarijiet sempliċi bħal pereżempju li tara flame tgħidlek li r-reaction hija combustion. U mbagħad ħa mmorru u naraw x'inhu naraw li meta jkun hemm combustion naraw x'inhuma il-products ta' combustion dejjem huma l-istess. Any fuel you burn always produces the same products. Ħa naraw what these products are. Ħa naraw experiments li jipprova daw il-prodotti li huma vera preżenti, ħa naraw li wkoll hemm żewġ tipi ta' combustion reactions, complete u incomplete combustion, u mbagħad fil-part 2 fil-video 2 ħa nikkumparaw rusting ma' combustion, il-factors needed for metals to rust u kif nistgħu nipprevenu rusting. Mela, kif għattilkom tajjeb, eh, dawn huma it-two reactions li ħan ittekiljaw. Combustion u rusting. Fl-ewwel parti combustion, rusting it-tieni parti. Um, Is-signs li um, jidru meta jkun hemm combustion huma li hemm il-heat being produced, flame given off, and light, given off. Okay? Burning is another word for combustion. Okay? Combustion u koll, ovvjament naħseb diġa ta' fuqa di, eh, għanda eh, bżon l-ossiġnu biex isseħħ. Fil-fatt, eh, meta jkun hemm xi fire eh, situations, hawn min juża fire blanket biex ehm, eh, jibblokka l-oxygen u mbagħad il-flame tintefa'. Um, ovvjament, um, in combustion um, energy being released, allura combustion tista' titqies bħala exothermic reaction because it is giving off heat. Um, u di t-tieni sentenza edha repetition, ok? In combustion importanti wkoll li tkun taf li tara flame. Issa, Hawnhekk eh, dak kieku aħna narawh eh, bħala demonstration fil-klassi, però mhux problema u experiment sempliċi ħafna li tistgħu tagħmlu id-dar. Għandkom bżonn platt tal-ħġieġ, għandkom bżonn tazza, candle minn dawk li jiflowtjaw it-tea light candles biex niftehmu waħda biss, a match and water ok hawn min ukoll li l-water jagħmlu bil-food colouring ukoll biex jiġi iktar interessanti l-experiment u basically li ħa tagħmlu huwa li ehm, taqbdu l-platt eh, tpoġġu ftit ilma ok ehm, u mbagħad tpoġġu l-candle tagħkom biex awla Li ħa tagħmlu mbagħad ħa tgħattu il-candle bit-tazza, okay? u ħa tosserva x'ħa jiġri. Ħa jiġru żewġ affarijiet. L-ewwel observation hija dwar il-flame u t-tieni observation hija dwar l-ilma. Okay? Mela, mhux ħanajt x'inhuma daw, ħalli mbagħad naraw video, okay? Eh, min ħajprova l-eksperiment id-dar, eh, jagħmel post tal-lesin u jippruva issa. So, uh, this is basically, um, għawek ħanaraw video għal min um, ma setax jamela id-dar l-eksperiment. Eh, mela, għawek qed naraw il-flame mixawla bil-candle qed ipoġġi l-ilma bil-food coloring u għan innutaw żewġ affarijiet. Il-flame intfit u l-ilma tela il-fuq. Issa, fuq page 103, hemm xi lines vojta. Okay? Um, Fil-lines il-vojta, ħat ikkummentaw fuq xed jiġrilu il-livell tal-ilma u X'ġaralha l-flame? Basically you're going to write that the level of the water rose and the flame went off. It-tieni ħaġa li ħa tiktbu fil-lines ta' page 103 hija għalfejn il-flejm intfiet u għalfejn l-ilma tela'. Ħa twieġbu din il-mistoqsija. Ehm, forsi hawn min tiġa jaf, il-flejm intfiet għax l-oxygen spiċċa. L-ilma tela'

and the water rose to replace this missing oxygen. Ok? Mela, dan li għadni kemm qatt ħa tiktbuh fil-lines ta' page 103. Mela, issa ħan diskutu experiment 2 ta' page 103 fin-nofs. Ok? L-esperiment huwa hawnhekk qed narawh fl-istampi eh, fl-slide. U hawnhekk f'da l-esperiment eh, badna 2 grams ta' magnesium, okay, li tfajnihom ġo crucible, u mbagħad eh, we exposed this magnesium to heat. Wara l-esperiment, l-apparenza tal-magneżjum inbidlet u ntiżen dan. Il-mass fil-bidu kienet 2 grams, il-mass tal-aħħar kienet 2.5 grams. Minn experiment two nistgħu nikkonkludu li when metals burn, mhux magnesium biss jiġifieri, the mass increases. F'dan il-każ il-mass żdiedet 0.5 grams. Dik id-differenza fil-mass hija due to the additional oxygen li issa weħel mal-magnesium għax issa l-prodott m'għadux magnesium issa ġie magnesium oxide. intom ħa tiktbu dan ir-red text fil-lines li għandkom fil-conclusion ta' experiment 2. Experiment 3 fil-qiegħ ta' page 103. Eh, Din id-darba issa għandi il-nom metil phosphorus qed jinħaraq u ġara observations simili għal dik tal-candle fejn l-ilma qed nerġgħu narawh tiela'. Ok? X'nista' nikkonkludi minn dan jiena? Li non-metals jistgħu jinħarqu wkoll bħal metals u l-level tal-ilma jitla' għall-istess raġuni, biex jirriplejsja l-oxygen li ntuża. Dan il-kliem li qiegħed underlined ħa tiktbuh fuq page 104 at the top. Mela, x'tgħallimna s'issa? Li meta naħarqu xi ħaġa nużaw gass mill-arja. Nużaw l-iktar gass reactive mill-arja li huwa l-oxygen. Tgħallimna wkoll li meta xi ħaġa tinħaraq, il-mass tagħha tiżdied, bħalma rajna fil-każ tal-magneżju, u t-tielet ħaġa li rajna hija li both metals and non-metals can burn. Uh, you can write these three points on a sticky note if you want.

oxygen, so fill in the blank please, the fill in the blank is oxygen. Issa ħa mmur iktar lejn in-nofs ta' page 104 u ħa nitgħallmu kelma ġdida, il-kelma oxidation. Oxidation tfisser reaction li għandha bżonn l-ossiġnu biex isseħħ. Ehm, din id-definition, please, ħa tiktbuha fejn is-subtitle oxidation fuq page 104. Okay? Uh, always, reminder, please follow my instructions in the yellow boxes. Hawnhekk għandna diversi tipi ta' eh, oxidation eh, bdejt b'example l mhux fil-booklet eh, għażilt li nibda bih għax huwa example li ta' spiss narawh fil-ħajja ta' madwarna. Browning of food is an example of an oxidation reaction because these reactions need oxygen to take place. Um, jekk inti l-ikel tistorjaħ uh, eh, f'environment li m'hemmx oxygen, bħal per eżempju tivvakumjaħ l-ikel, tistorjaħ ġo daw il-vacuum bags, allura hekk l-ikel ħaj servik iktar. Now, We're going to start some examples of reactions which are oxidation and the first example is rusting. Biex oġġett jissaddad, biex xi ħaġa tal-metall tissaddad, għandha bżonn l-ossiġnu. Okay? Eh, fil-fatt, jekk inħarsu lej il-word equation ta' rusting hija iron

Umbagħad, umbagħad hemmhekk taħt qed naraw is-symbol balanced equation. Okay? So simbolu ta' iron huwa Fe, simbolu ta' oxygen O2, remember it's diatomic, and iron trioxide, this is a transition metal compound, the Roman numeral 3 is giving us the charge of Fe, which is plus 3, Oxygen If you look at the periodic table is in group 6 so the charge is minus 2 għamilna 8 eh, minus group number 2 eh, mbagħad għamilna l-balance of charge method. Okay? Um, importanti please li tagħmlu highlight tal-formula ta' RAS, ġifiri F2O3, u you highlight as well the chemical name of rust, which is iron oxide. Another example of an oxidation reaction is respiration. Respiration hija tiġri fis-cells tagħna u hija l-metodu ta' kif is-cells tagħna jaħarqu il-fuel, ġeneralment ikun glucose, fil-preżenza ta' oxygen biex jipproduċi carbon dioxide u water respiration li jkollha bżonn. L-oxygen fis-cells forsi tafu mill-biology, I don't know if jekk wasaltu saw, jgħidula aerobic respiration. Mbagħad għandna t-tielet oxidation reaction, which is burning. Okay? Mela aħna diġà nafu li burning għandha bżonn eh, oxygen biex isseħħ. U Fil-burning ikollna fuel aw ħafna tipi ta' fuels li jinħarqu fil-preżenza ta' oxygen u mbagħad jagħmlu l-products u energy. Issa, di nixtieq nieħu spunt fuqha pereżempju in space when there is a rocket Le, il-persuni li jkunu fuq ir-rocket iridu jieħdu l-oxygen magħhom biex ikunu jistgħu jaħarqu l-fuel and uh, people who actually go on rockets do actually take cylinders filled with oxygen to be able to travel. Now, we're going to move on to page um, 105 at the top. Mela, Fuq page 105 ħa nidħlu naqra fid-dettall dwar fuels u dwar combustion. L-ewwel ħaġa please importanti tkun taf x'inhi d-definition ta' hydrocarbon li jiena qed nagħmilha bl-aħmar. Din id-definition ta' hydrocarbon please you have to highlight it. Di diġà konna semmejnieha fit-topic di atmosphere. fejn konna rajna s-summary tal-pollutants, hydrocarbon tfisser compound li għandu biss hydrogen and carbon. Eh, mela, so highlight the definition please of hydrocarbon u fl-istampa ta' fuq ir-right qed naraw different examples ta' hydrocarbons. Aħna nafu

Just um, tkunu tafu li 200 huwa hydrocarbon. Okay? Now, um, issa, when a hydrocarbon burns, it produces two products and energy. Issa, when any hydrocarbon burns, awek minn flok hydrocarbon qed nuża l-kelma fuel, Okay? When it burns in oxygen, any hydrocarbon will give, right? Eh, ibqaw ħarsu lejn naħa ta' isfel, please, tal-slide, carbon dioxide, water and heat energy. Okay? So if you burn 200. If you burn propane, if you burn butane, if you burn ethane, fl-oxygen dejjem l-istess prodotti ħajġu produced. Alright? Um, so din please li għadna kemm tallimna li when any hydrocarbon burns in oxygen

And it's very important. U mbagħad hawnhekk eh, fin-nofs tal-slide għaw simple equation tal-burning of methane. So methane nafu li l-formula hija CH4 eh, plus oxygen O2 jagħti carbon dioxide u water. U mbagħad għamilt il-balancing kif konna tal-limna. Alright, bit-table u bdejt nżid daw il-coefficients. Okay? Um, mela, don't forget, please highlight this sentence in red. Now, combustion reactions jista' jkollna żewġ tipi u dan jiddependi mill-ammont ta' oxygen li jkun available Basically jekk inti l-hydrocarbon tiegħek skużawni, taħarqu f'supply kbira ta' oxygen, pereżempju fil-miftuħ, ok, jew pereżempju għandek kamra u tibqa' miftuħa, il-products li ħa tipproduċi huma biss carbon dioxide u water. U tista' tara observation ukoll li jkun qed isih li jkun qed iseħħ complete combustion ehm, tara blue flame. Fil-fatt, this might um, remind you of something. Uh, when you use the Bunsen burner and you leave the hole open, The flame you observe is a blue flame because a lot of oxygen is coming into the Bunsen burner. Hemm supply kbira. Umbat tara dik il-blue flame, ngħidu. Issa, imma jekk umbat is-supply, ħammur naqra fuq slajta ta' wara, ta' oxygen tkun limitata, pereżempju, tagħlaq it-tieqa, l-hole tal-Bunsen burner ma tħallihiex miftuħa, pereżempju, u mbagħad hemmhekk ħa jkollok additional products being produced from combustion. Mela the first two are the same, carbon dioxide and water. But, additionally if you have a limited supply of oxygen, you will also produce the toxic gas carbon monoxide. Hawnhekk għamilt dan l-iskanetru jien biex niftakru li huwa tossiku. U anka karbon fil-forma ta' sud, tara t-trab iswed. Fil-fatt, din eh, I'm sure li rajna konsegwenzi tagħha, per eżempju ġo post traffikus, tara il-faċċati ta' djar jiġu suwed minħabba dan il-karbon li huwa sewdini. Anke meta nagħmluha fil-Bunsen burner, the reaction, u nagħmlu l-hole nħallu l-hole magħluqa tal-Bunsen burner, naraw li l-flame ma tibqax l-istess, tiġi a yellow sooty flame. Din tal-carbon monoxide għandha repercussions ukoll. Jista' jagħti l-każ li unintentionally setgħu f'ċertu accidents ġew żviluppati eh, situations fej ġrat incomplete combustion minflok complete combustion. Per eżempju, you leave um, uh, gas cooker for example switched on and um, di eh, l-arja mhux qed tinbidel fil-kamra Umbat l-ammont ta' oxygen jibda jispiċċa bil-mod il-mod and deadly carbon monoxide can be produced. Umbagħad, um, so what is important sissa eh, hija uh, ir-reaction tal-burning ta' 200 u daw l-istampi l-oranġo, ok? Daw veru importanti. Hawnhekk um, issa għandna preparaj din l-slide jiena fejn din stampa tintuża minn nies li jieħdu ħsieb il-fires biex jgħinu n-nies ikunu jafu fuq potential hazards li jistgħu jipproduċu carbon monoxide fid-dar. Eh, per eżempju, fireplace importanti li ikollu supply tajba ta' oxygen, allura trid tnadda fiċ-ċumnija ta' spiss. L-istess il-cooker ok? Ma jekk huwa tal-gass, irrid noqgħod attenta li qed ikun hemm supply tajba ta' oxygen. Fil-fatt anka d-djar Maltin fil-kmamar eh, bil-liġi titrid ikollok ventilatur biex dejjem tidħol arja friska. Karozza pereżempju Ovvjament ma tixgħalhiex ġo post magħluq bil-garaxx magħluq. Tistartiha fil-miftuħ l-istess barbecue pereżempju anke ġieli ċertu barbecues pereżempju disposable ikollok sticker to use it only in the outdoors. Okay, so these are potential situations which can lead to the build-up of carbon monoxide. Okay. Mela, um, issa uh, l-equations ta' page 105 um, daw tridu tkunu tafuhom, okay? Um, dawn huma summary, basically fil-complete combustion jiġi produced carbon dioxide, water and energy u fl-incomplete niproduċu erba' affarijiet, carbon dioxide, carbon monoxide, carbon and water. Um, I wish to highlight as well li jintom għandkom typing error, uh, carbon dioxide ma jidirx fl-equation ta'kom, please ziduħ. Um, mela, issa, fuq page 106 ħanamlu summary e, eh, fejħan ikkumparaw complete u incomplete combustion. Hawnhekk għandna dik il-situation tal-Bunsen burner li bdejt nispjegalkom l-ewwel. Eh, basically, meta jkolli il-ħol miftuħa kollha fil-Bunsen burner qed inħalli supply kbira ta' oxygen Hi tidħol allura l-flame li nara u hija blu. Bħal di. E, meta l-hole tkun magħluqa tal-Bunsen burner, qed ikolli supply limitat ta' oxygen, allura l-flame ħa tiġi a yellow sooty flame. Issa, dit-table eh, tibdewx timlew għalissa ġast qed nispjega mbagħad ħanimlewha wara. Eh, so fil-complete combustion għandi ħafna oxygen, il-products huma carbon dioxide u water biss u jinħaraq with a clean blue flame. inkomplit combustion m'għandix biżżejjed oxygen u nipproduċi maximum ta' erba' affarijiet, carbon dioxide, carbon monoxide, carbon and water. U għandek dik is-smoky yellow flame. Issa, intom eh, ħa tikkupjaw din għal page 106 at the top eh, fej għandkom is-supply ta' oxygen, we are comparing it here li għadni kemm spjegajt, Eh, ħad ikkumbaraw ukoll il-prodotti u l-color tal-flame. Please pause the lesson to copy the table. Now, on page 106, uh, eh, we have an experiment in order to prove li vera l-products ta' combustion huma carbon dioxide and water vapor. Okay? Um, Id-diagram ta' page 106 hija importanti li tkun taf ħafna drabi di fl-eżamijiet isaqsilek biex tispjega x'qed jiġri. Ok? Mela, ħanibda minn hawn. Follow my pointer, please. Mela, over here we have a fuel burning, a hydrocarbon, and in a candle the wax is the fuel. The wax is a hydrocarbon, it consists of hydrogen and carbon only, therefore when it burns it produces water and carbon dioxide. Okay? Issa, hawnhekk is-supply tal-oxygen huwa tajjeb. Allura carbon dioxide u water biss jiġi produced. Irid Fi question irid jgħidlek hu li l-supply ta' oxygen tkun limitata biex tinduna li incomplete combustion ħa sseħħ. Jiġifieri if he doesn't tell you, if he doesn't comment about the supply of oxygen, you understand that it is complete combustion taking place. Mela, carbon dioxide u water vapour ħa jitraveljaw minn ġo dan it-tube hawnhekk u jidħlu ġo l-ewwel U-tube. Ġo l-U-tube hawnhekk hawn anhydrous copper sulfate. Madwar il-U-tube, skużawni ma stajtx insib stampa oħra tajba iktar, ħa jkun hawn is-silġ biex il-water vapour jeqleb minn gass għal liquid and it trickles down the U-tube. As the droplets of water touch the anhydrous copper sulphate, dan l-anhydrous copper sulphate diġà semmejnieh fit-topic ta' the atmosphere, għadna li huwa sensittiv għall-ilma. U meta, jekk jiltaqa' mal-ilma, jibdel il-kulur u jinbidel minn abjad għal blu. So, għamilna l-ewwel proof aħna, we proved that one of the products of combustion is water because we will see this colour change from white to blue. Right? Issa mela water ħa jibqa' hawn. Carbon dioxide ħa jkun unaffected u joħroġ mill-U-tube u jidħol fit-tieni U-tube fejn hemm lime water. Lime water huwa sensitive għal carbon dioxide. If carbon dioxide is present there will be another color change and it will change from transparent to Milky. Ehm, daw il-noti li qed nikteb jiena fil-kaxxi is-suwed huma tajjeb li tiktbuhom ukoll fid-diagram tagħkom ta' page 106.